Naħseb wara dawn is-siltiet u diskorsi mill-aqwa ta' Dottor Galea u Professor Pirotta, ma tantx hemm wisq tista' tgħid dwar aktar biex iddawwal dan il- karattru statista mill-kbar li kellha pajjiżna. Però, jiena li ma kontx nafu għal l-għexiren ta' snin li sema' per eżempju Lewis, għandi xi ftit esperjenzi żgħar li xtaqt naqsamhom magħkom u allura forsi nikkonferma dak li bdejt nisma', ġifieri affarijiet li ma kontx nafhom mill-qrib. Nafu bażikament fuq żewġ livelli, personalment, fil-politika u aktar tard l-università, u hawnhekk ħa nikkonferma li qal Lewis qabel li minkejja li għaddew ma nafx kemm-il sena, jiġifieri decades, għaddew ftit decades, kien għadu l-istess persuna. Ma nafux bħala l-avukat difensur il-Qorti, imma. Tant Professor De Marco kien avukat difensur mill-aqwa u naħseb l-aqwa ta' żmienu, li kien kważi household name meta kont għadni żgħira. Kont nafu minn ismu, minn dak li r-rappurtaġġ tal-qrati fil-aħbarijiet. Imma mbagħad kelli x-xorti, u ngħidilha xorti, li stajt nara l-abbiltà tiegħu ta' persuna legali mill-aqwa fil-liġi kriminali meta kont l-università. U dak li l-mod ta' kif rnexxielek tqaxxar l-istil tiegħu, Louis, fiż-żmien li kont student inti. Għax, għax, naħseb għaddew jien, għax, ma nafx, imma għaddew żgur imma, some decades wara, xi tletin sena żgur, kien għadu l-istess persuna. Jiġifieri li dik il-kariżma mal-istudenti, jidħol fil-lecture room, ta' jiġifieri huma ma kinux għoxrin fi żmieni l-istudenti l-Università fil-kors tal-Liġi, Professor Pirotta jitbissem għax anke Professor Pirotta kien jgħallimni, imma konna nkunu jiġifieri well over mitt student żgur, xi 120 ruħ żgur. U kont tisma' labra taqa' mal-art. Kulħadd u b'widnejhom waqfin jisimgħu. U naħseb kienu jkunu ftit minn dawk ftit minn dawk il-lectures li tant kien jaqbad l-immaġinazzjoni tagħna bl-istil tiegħu ta' kif kien kapaċi dak li dak li jaf u l-informazzjoni li jaf kapaċi jittrasmettih li kont ħafna minna kienu jinsew jieħdu n-noti. ta' dak li qed jisimgħu. Jiġifieri dan kien fatt, jiġifieri tibqa' tieħu gost tisimgħu u trid tixtarr x'qiegħed jgħid. Abbiltà enormi, mhijiex faċli li tkun daqshekk tajjeb fl-awla tal-qorti imma mbagħad ukoll tkun daqshekk tajjeb biex dak li taf tad-dieħ. U dan bla dubju ta' xejn ikomplu fil-fehma tiegħi jagħmlu mhux biss avukat difensur mill-aktar abbli, imma bla dubju ta' xejn kien ukoll għalliem mill-aktar kapaċi. U mbagħad fil-politika jiena dejjem kont fuq in-naħa l-oħra tal-ispettru politiku f'dal-pajjiż, però Fil-politika l-istess, il-kariżma tiegħu kienet xi ħaġa li jien kont ninnota. Biżżejjed ngħidilkom li ż-żmien li għext fil-politika jiena, tat-tmeninijiet u s-sebgħinijiet, Mhux bħal llum, kont tkun ħossok komdu toqgħod ħdej, per eżempju, Louis li għamilna żmien Segretarji Ġenerali tal-partiti rispettivi tagħna fl-istess żminijiet. Jekk xi ħadd mill-parti t'Ari qed jarak titkellem ma' xi ħadd tan-naħa l-oħra, ibqa' ċert li ħa jmur imexxihielek ma nafx ma nafx fejn. U jien mhux l-ewwel darba kont inkun għaddejja, per eżempju, minn quddiem il-Qorti. U nisma' 'l xi ħadd jgħajjatli min-naħa l-oħra, kien ikun Professor De Marco. Jiġifieri b'dak l-istil, ta' ħbiberija kbira, tħossok mill-aktar komda, u jiena kont nieħu gost, ngħid id-dritt, li hemm din l-affinità, għax ġejja minn familja li aħna mħalltin, qatt ma fittixna d-differenza bejn naħa u oħra u allura kont inħossni verament tajjeb. Però lil. Professor Da Marco, Jiena niftakar ukoll fost l-aktar affarijiet li jiena niftakar mill-qrib kienu per eżempju l-proċess li kien mhux faċli biex saru l-emendi għall-Kostituzzjoni tal-1987, semmejtha inti Louis. Żminijiet li, naqbel miegħek perfettament li mnalla kien hemm dan din il naħseb hawnhekk ukoll ħadmet il-kariżma li kellu u l-fehma kbira li kellu li fil-politika ta' persważjoni dil-ħbiberija li żviluppat bejnu u bejn il-Perit Mintoff u l-Perit Mintoff kien joqgħod fuqu. U jiena nemmen li kien fattur biex dawk l-emendi għall-Kostituzzjoni setgħu jsiru li kienu importanti ħafna għaliex jiena ngħid li dak kien breakthrough biex riżultati skerzi u perversi li sfortunatament kien hemm fl-1981 ma ġewx ripetuti għal darb'oħra. Li kieku ma sarux dawk l-emendi kieku kien ikollna repeat għal xi darba darbtejn. Jiġifieri allura jiena naħseb din ukoll irridu nqisuha bħala parti mill-achievement ta' persuna fil-politika li s-sehem tagħha żgur li qatt ma jista' jintesa. U mbagħad ukoll aktar qrib l-elezzjoni, u din ukoll ħa ndur fuqek Louis għax inti tista' tikkonfermah, aktar qrib l-elezzjoni tal-1987 li l-arja xejn ma kienet sabiħa dawk iż-żminijiet u Louis Galea kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u jiena kont tal-Partit Laburista, bdejna dawk il-famużi taħdidiet, nintaqgħu ta' kull ġimgħa, il-Fenixja. Niltaqgħu saħansitra biex niftehmu anke r-rotot, illum meta tgħidhom dawn kważi jekk tgħidhom ma' żgħażagħ tal-lum naħseb jaħsbuna li qegħdin nitkellmu fuq stejjer tal-fantaxjenza, imma dik kienet il-verità u mnalla għaliex irnexxielna, jiena ngħid irnexxielna li nnaqqsu t-tensjoni u nġibu wkoll ħafna mill-frontline uffiċjali frontline tal fuq livell anke komunitarju, lokali, qrib xulxin u u nemmen li frankajna ħafna sparks li setgħu jkunu jkomplu jgħarrqu s-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. U fejn jidħol Professor De Marco. Għaliex mhux biss niftehmu r-rotot ta' minn fejn se jgħaddu il-partitarji tagħna rispettivi għal mass meetings, dak iż-żmien iż-żewġ partiti kienu joħorġu fuq mass meetings fil-kampanji elettorali ma jispiċċaw qatt ġimgħa wara l-oħra, ħadd wara l-ieħor, jiġifieri dawk kienu r-rotot li konna niftehmu magħhom. Imma saħansitra konna ftehemna fuq il-proċess kollu elettorali sa anke l-issue tat-tranżizzjoni tal-poter. U, u, jiġifieri dak iż, dakinhar ukoll Professor Da Marco kien persuna importanti immens biex kellna tranżizzjoni tal-poter wara sitta, sittax-il sena ta' Gvern Laburista bl-aktar mod kalm, bl-aktar mod ċivili, bl-aktar mod li jixraq u denju għal pajjiżna. Ġifieri dawn huma forsi l-aktar affarijiet li jiena ħassejt jew inħoss li li sirt naf ħafna aktar il-Professor De Marco. Ma mbagħad hemm xi ħaġa oħra li mhux ħa ninsa qatt il-Professor De Marco, xi ħaġa personali. Fl-2003 kienet mietet il-mamà tiegħi u proprju dakinhar li ħadna l-ġurament qal biex fil-ftuħ tal-Parlament kellna l-funeral, jiġifieri mill-Parlament bqajt sejr għall-funeral tal-mama tiegħi. Nistqarr li lanqas xtaqt niġi għall-ġurament, ma kontx qed niflaħ niġi għall-ġurament u ħuti kienu qaluli Trid tmur? Ħa tħalli l-mamà tistrieħ għaliex ma ħarġitx tivvotali u kienet qed tinkwita. Taħsbux li l-mamà tiegħi kienet xi persuna fil-politika li kienet entużjażmata, anzi kienet bħal papà ta' Professor De Marco m'aċċettatni qatt fil-politka, qatt ma xtaqitni mmiss magħha. Imma naturalment imbagħad la t-tifla tagħha qiegħda fil-logħba xtaqet tagħti semha wkoll. U qatt ma bsart li nara hemmhekk lill-President De Marco. U mhux ħa ninsa qatt għaliex wara l-ftuħ tal-Parlament, l-ispeech tal-Parlament u issa naf kemm huwa jiġifieri ta' dwejjaq, almenu jien għalija, dawk il-ħafna tul u it gets a bit at me at least, kien ġie anke l-funeral tal-mama tiegħi u allura hemmhekk stajt nara wkoll Mhux biss rispett, persuna ta' rispett kbir u persuna umana. U allura kieku kelli nagħmel deskrizzjoni tal-karattru ta' Professor De Marco jiena niġborhom f'dawn f'dan il-kliem, ġentlom mill-akbar, kariżmatiku, professjonali, Well read, ma nistax insib kelma deskrittiva aktar bil-Malti. Diplomatiku. Ħabib, minkejja kol, ħabib. U wkoll persuna ta' rispett kbir u uman. Dawn huma, jekk ikolli niġbor fi ftit kliem kif niddeskrivi u kif naf il-Professor De Marco, min-naħa l-oħra tal-ispettru politiku u fil-mumenti li ma kinux wisq f'ħajti li stajt insir nafu dak il-mod ta' kif nista' niddiskri fih. Imma fuq kollox imbagħad nemmen li bħala pajjiż u bħala Maltin irridu nkunu kburin B'dan l-istatistika, statista abbli li għamel isem Malta, għamel isem għal Malta, ta viżibilità 'l Malta fil-Ġnus Magħquda, kien l-ewwel u l-uniku sal-lum li ġie maħtur President tal-Assemblea Nazzjonali tal-Ġnus tal-ġnus, ġenerali skużawni mhux nazzjonali, tal-Ġnus Magħquda, imma wkoll, forsi din ma tantx insemmuha, anke l-fatt li hi naħseb l-unika uffiċjal li qatt kellna fuq livell ta' Commonwealth, meta wkoll kien Chairman tal-Commonwealth Foundation. Dawk forsi kisbiet li da. Imma mbagħad ukoll il-fatt li. li l-kwistjoni tal-applikazzjoni ta' Malta fil-Unjoni Ewropea bla dubju ta' xejn hija marker oħra fil-a feather in his cap, hux veru? Imma u allura dan kollu bla dubju ta' xejn jagħmlu persuna li ta ġieħ lil pajjiżna, persuna li wilt Malta li Kien denju ta' pajjiżna. Kien statistika, statista u politiku mill-aktar li rrifletta valuri, valuri etiċi u rispettabbli fil-politika u nibqa' ngħid li persuni bħal Professor De Marco fil-politika jridu jibqgħu jkunu mudell. Mhumiex mhix issue ta' minn liema spettru politiku tkun ġej, imma għall-valuri li jkunu ħadnu biex mexxew 'il quddiem dak li jemmnu fih, imma dak li għamlu għal pajjiżna. Jalla għaldaqstant pajjiżna jkollu politiċi bħalu llum u 'l quddiem. Nirringrazzjakom.